Kimiň näme sowaly bolsa, şo birinji awgustda mitingde bolan waka boýunça sorap bilýäňiz. Sadyk Kargo hemmäňiziň soragyňyza jogap berýär. Eger sögünseňiz, aýyrýan. Lişni temadan gürleseňizem, aýyrýan. Esasy tema şol birinji awgustda bolan waka boýunça. Ine, geliň baryňyzam çagyrýan şoňa. Birinji kim gelýär? Liberta ene seni kabul etdim. Başladyk. Liberty näme soragyň bolsa beribilýäň. Efirem padilitsa ediň.
Sadyk normalymy dostum jan sagym horma. Ýagşy ýagşy suw getirsene. O ýokarda. Sen näle harma işler bilen. Paýturt bar bolsa nirlerde ýiti gitdi dediler basdylar dediler. Ýok Stambulda öýümde işimde. Işläp ýöretseňmi?
Işläp ýöretseňmi? Allaha şükür.
Ha, şükür. Ha bu kargo kowarjak kowary bolarmy sana? Nesi?
Ha, da li, e, lişni tema meselesinde däl däni, lişni temany özüne jaň edip aýdyň. Şu mar 1-nji awgustda bolan Nomera waka yok boýunça da. Ben aýdaýyn liçkamdan ýazsyn, şo nomer hem ýok munuň. Sadyk maňa e, podpisat edip nomerini ýazsana doganjygym, bolýarmy? Bolýar, men bolýar. men liçkama ýaz, men sana Sadyk kargoň nomerini iberýän. Bolýar.
Özüňe gowy Boldy, seret men- Sadyk. Sadyk, Sag ol. Özüňe gowy seret doganjygym, habarlaşarys.
Allah razy olsun. Allah razy olsun sende.
Nesip. Awa. Bolýa hany kimiň soragy bar başga kimiň soragy bar bolsa geliň. Sadyk Kargo e, bratok e, indi şeýle sorag da hemme kim aýdýa e, birinji awgust güni Sadyk Diýe maşynyň yzynda on adam bilen diýe bizi kow nemetdi diýe urdy diýe ýene nämetdi diýede. Indi şo boýunça bir aýdyp beräý. Şu birinji awgustda hakykatdan hem näme boldy, näme bolup geçdi?
Indi birinjiden benim maşynym gyrzoý maşyn. Akyl barman. Şoň Menin maşynyň arkasynda adam minmeýär. Adam minmeýär.

Bilseler durdurdy-da, Hawa. bärde, bärde çevirme diýerler. Dokumentlerimi gördüler, Hawa. telefonda komum açyk durýar. Dokumentlerimi Hawa. görkezdim, men diýdim, men kargoçy, dokument bar, hemme zadymy, patentim zadymy bar, görkezdim. Soňra, ne bilen, gyzyklandym, ýigrimi metr Hawa. öňüräkde boş ýer bar, öre maşynymy çekdim. Aýdyber, aýdyber, bu- görünýäň, Bu eşidilýäň. adamlaryň içine, bu adamlaryň içine geldim.

O, ýa indi şo ýerde şeý diýýärler-de, ýaňky o biri ýykylyp balagyny siýýärmi, näme edýärmi, bir oglan bar-a şo ýerde ýykylyp düşýär. Sen sögüp giden wagtyň birini elinden galdyrýarlarmy şo ýerde. Indi şony Sadyk kargo oglanlar bilen urdy diýýär. Şol oglan kim şo indi, şo ýykylan oglan kim? Men Şo sorag tanamaýan. gyzyklandyrýar.
Men uran bolsam, Ol oglan- men Oglan, oh. oglany men tanamaýan birinjisi. Soň oglan, oglan dälmika diýen, o ýaşuly adama göz görünýär. Men ony tanamaýan. Men maşynym bilen gelip duran wagtym o ýykyldy. Ben ony onlary göründe soň A bilama urşy öz aralarynda olar öz arasynda sögüşip Raşinýaňyz ýok, on san çagalaryň onsyny oglanlaryň on tanysyny aldylar, awtobusa ýüklediler, o etdiler, bu etdiler diýip öz aralarynda sögüşip Öz arasynda. Öz arasynda. Ine şerde ede. Sonra
O, Farhady kim vurdu? Farhady, Farhady.
Men Farhad diýen oglany göremok, tanamaýanam.
Onda neme bilen ara gatnaşyň barmy sen? Türk Türkiýe diýip biri bar. Hani neme maksat? Gelen men erim, men efirime gel maksat, maksat. Maksat eger efirde bolsan efire gel Türkeniýe diýip bir oglan bar Maksat diýip. Şo Maksat Sadyk Kargo ikisi bir diýdiler. Onda ýaňky Farhady alyp urdular diýdiler. Posolstwaň nemesi ýene nämesi diýdiler. Ine Türkeniýe geldi Maksat.
Men men şunu aýdaýyn. Assalamu alaykum. Mesela Maksat salamu alaykum.
Alaykum salam. Salam alaykum.
Men mesela şunu aýdaýyn.
Meniň maşynym meniň maşynym Ford Transit. Nomberini hem etmedi yayınladı. Ha bu gözlükli haramzadanyň aýdany näme? Bu günmi, düýnmi Azatlyk Radiosyna çykyp aý, öň aýdardy Sadyk Karonyň maşynyna dykyp alyp geldiler Sadyk bilen bile. Ýok, men ýokdum öýde.
A Azatlyk Radiosyna çykyp aýdy häzir Hyundai Lebe nomberli bir maşynda getirdiler meni diýip. Hä, ikinji ýalanam bu. Bu tarda başga men hiç kime bizat düşündirmeme gerek ýok. Biraz düşünen adam bolsa biler ýalanjylyklaryny olaryň. Owa.
Maksat näme soragyň bar bolsa ber Sadyga. Sadyga, şo taýda men seň bilen karoçi konsule ýyrtdym, asliyetinde men-ä o gün öýde otyrdym. Konsullar bizle gepleşdik. Ilka 12 müň lira diýip çykardylar, indem 12 müň dollar diýip çykardylar. Ýok, azyr, azyr puly, puly öçürdiler azyr. Çünki, çünki bularyň beýni çalyşmaýar, beýni işlemeýär bularyň. Sen o pul Ýok, ýüzünden nol. töhmet etdigiň zaman adama, hem-de meni seni gyraga goý-da, Türkiýe polisiýasyna wizýatka beril diýip, ony, ony onuň ýaly töhmet etseň, bulary bärde ýaşatmazlar, direkt samoýla mindirýärler indi. Menem örden tutýan samola minli nesip bolsa.
Türkmenistanda hasap kitaby nesip bolsa. Indi nesip bolsa samolýota münýärler olar nesip bolsa. Owa. Indi şolar bar kanun esasynda hereket etjekmişinler diýä. Ony ýaňky sadyk kargo diýä ýaňky nämetdi ýene nämetdi diýä onuň ýene näme diýdiler şo ýerde ýaňky kim şo birine açkili bar kim şo farhat şo farhadyň Şony çete çykarmak üçin ýüz müň dollar, ýüz müň amerikan dollary neme edipdirler diýýär-de. Ýok, ony, ony ýalňyş eşidipsiňizdir. Ony o ýüz müň amerikan dollaryny Bakyrköý polisiýasyna, Bakyrköý polisiýasyna berilipdir diýip aýdyp ýörler bular. Bular häzir o wideolary udaýyk etdiler, mende bar, mende iki sany fleşkada durýar, arkaýyn bolaýsa, men sudda görkezerin onlara. Hemmesine. Bir ine ýenem biri sorag berjek diýýä da Sadyk Maksat soragyň barmy başga Sadyga? Ýok ýogam. Sadyk aga bar agam. Bollanda seni. Arkaýyn ol nesip bolsa goýberer sagam olary Türkmenistana dönükleri. Owa. Garşylarsyň da Sadyk aga. Sora
Bolly. Sorag berjek geläýsin Sadyga Sadyk Kargo näme soragyňyz bar bolsa gelin. Sadyk aga.
Awa. Ä, saňa sud jaň etmedimi? Düýn bir genne şu gün irden gelneje jaň etdi. Efirme gelidäni Sadyga suda berdik diýdi. Sud boldy şu gün diýdi-de. Ow, ýalan o, men öýümde otyryn. Öýümde otyryn men, ýalan. O näli suda ber? Meniň ýanyma bu güne kadar iki sany bularyň komitetinden adam geldi. Menden hem iki sany telefon nomber sordular. Telefonymy öňüne goýdum-da, al, jaň et diýdim. Kim bolsa barmy mende? Ýok. Olaram äjek şu ýerde aňlatdygym ýaly, aýdanym ýaly, bolan zady bolan ýaly aýdyp berdim. Telefon zapis aldylar, ýazyp aldylar, gitdiler. Meni suda çagyranoklar. Çagyrsalar men gidýän. Men gidýän, men näme günem ýok. Zadym ýok. Aga, Sadyk Kargo, indi diňle brat. Indi şu ýerde ýene bir sorag. Ýaňky Myrat Ryzakow bar. Ondan ýaňky Sen hakda kim? Allamyrat Rahym gürledi. Ondan sen hakda Geldi Kärizow gürledi. Şolar sen aýtdyň-da ýaňky, şolaryň liçkasyna men hat ýazdym, men nomerymy ýazdym diýdiň-de. Maňa jaň etsin, zat etsin diýdiň. Şo barada hem bir aýdyp beräý, mümkin bolsa. Bular, bular maňa her hili töhmetler etdiler, Şatlyk. Dogrusu hemme bilýär. Hemme hem şolaryň saýpasyna giren görendir. Aşagyna ýalanjylar, diýip, telefon nomberimi ýazdym. Utanmasaňyz men jaň ediň diýip. Maňa jaň edip bilenok. Ha, maňa jaň etdiler. Özleri Türkiýede daşary ýurduň WhatsApp nomberlerinden Men WhatsApp nomberlerinden jaň edip maňa tehdit etdiler. Ugražat edip gördüler-de. Hem-de ugražat edýärler-de, arkasyndan hem telefonumy näme diýýär, näme diýýär, bärde eňňel diýýärler-de. Eňňel diýýärler. Men so çykyp bilmen olara. Men hem arkasyndan gülüp sesli SMS atyp goýan, ony hem okap bilenoklar. Okanyna çykyp ýene YouTube-da ýaýlap ýörler-de. Patam şu men söýsem olara, olara söýsem hak edýärler. Söýýä. Ana ýaňky türkmençilik diýip bir kanal ýöredýär Nurmuhammet. Ýa men size ssylkasyny ugratdym. Şo ýerde siz bir zat diýip gürlediňiz.

E, gaty görmäň, men häzir şumat ne sady kargon, belki işi kendir, wagty kendir-de, bulam sebäbi şumat men haýyşym boýunça ýörite gelaý diýip ýalbar. O, onda e, häzir men paka sady kargo bilen gurlaşaly, onsoň e, näme soragyňyz bolsa arkaýyn maňa berip bilýäňiz, meniň e, başar bildigimden jogap bereýin size. Haraşo? Boldy, bagyşlaň. Sag boluň. Tak, onda men sizi aýyraýyn. E, Omar alaýyn häzir. Omaryň näme soragy bar bolsa. Tak. Omar gel bratok. Näme soragyňyz bar bolsa beriň. Sadyk kargo boýunça. Konkretno towuk, petek. Salam aleýkum. Wa aleýkum salam Omar. Wa malim satlyga. Awa awa. Sadyk kargoda näme soragyňyz bar bolsa beriberiň. Hadi.
Sen türkmenmi bratok?
Kim benmi? Owa sen sen.

Çagyrdym, bu haberiňizi düzeldiň dedim, düzeltmediler, ýene iki gezek jaň atdym, etmediler. Bänörde gördüm ki, gördüm ki milletiň beýni bilen oýnap ýene-de şo ýalanjylygy bilen gezip ýörler. Men örde Türkmenistan barada türkmenleriň hem islemedim. Hronika Türkmenistan dedim. Ýene bir diňle. Öý Sadyk bratok sen özüň diňle aýdan gepiňi men ýagşy diňledim. Sen türkmenler dediň, türkmenler.

Gowja diňle.
Eşitdiňmi indi Omar?
Günahsyz adamlar bar araňyzda dedim. Beýgünä ynsanlaryň başyny bela sokmaň, öz bähbidiňiz üçin dep men şony tek-tek söýüpdim ýa-da olara. Soňam täzeden ýene goýup görkeziň. Hronika Türkmenistan dedim men. Ýa, ýa,
eşitdim, eşitdim. Gördüňmi? Bäde

Ötünç sorap bileňmi erkek ýalak. Prosta saňa sutnama görkezdi. Sadyk sögünmedi. Näbi suýdymän men bizä özümizi polýatýa bar näbi suýdäni özü düşünädi bu bato. Walla ine ine erkek söz normalny tolkowy söz. Spasibo Omar bin täze gelýän adam kabul et. Bu dostum ýaly köpüsi maňa jaň etdiler. Şunikde gezip milleti çünki ýalanlary bu bularyň. Milletimizi şunikde gezip gyzdyrarlar. Mäne şuna köplerini saldylar. Men Köpleriniň içinde köpüsine dawa açamyok, hiç haýsyna çykmaýan bildirenim hem ýok.
Çünki atlatdy gepleşdik. Barjakdyk bize bardyk sen sadyk kazgona bardyk sen ýok eken ýapyk kazgo. Haçan geldiň? Aýyň şu ikisinde gördük üçünde bize şu sadyk kazgo bardyk kaplangyda kazgo işleýken bitde.

Ya birinden korkup. Her kime medet etmiştim cevap vereceğim. Salamu aleyküm.
Awa, Sadık Kargo boýunça näme soragyňyz aýna Sadygyň öz e, nemesi öz özüne arkaýyn sorag berip bilýäňiz. Sadyk.
Da da. Gowmy bratok, normalmy? Allaha şükür sizler näle armyşdygyny. Bar bol ogul.
Eliň agyrmasyn dostum sazlapsyň. Gowja ýybansyň döwmeli keniň. Ýok ýok men ura men uram ýok olar olar öz arasynda uruş etdiler ýa şul olar bir ýalanjy öz arasynda uruş etdiler men näme edeyim men sadece gaharym geldi türkmen hemde hemde olar beni 6 aýdan beri işime zarar berip ýören haramzadlar hemmesi hem bir adam lişni şo benim suratymy goýdular ýan tarapyma prezidentimiziň suratyny goýup Maňa elli bes müň dollar ogurlap gaçyp gitdi dep ine şo Hronika Türkmenistan Azatlyk Radiosy Dur Soltan şolaryň hemmesini şolaryň takymy şo zady fewral aýynda paýlaşdylar lişni men Dur Soltana tik tokdan tapdymda nomberimi ýazyp jaň etdirip şo haramzadalary maňa jaň etdirtdim gije sagat ikiniň ýarysynda diýdimki sizler näme üçin muny ýalan gürleýäňiz men ýaşap ýörün men bara Alnom berim näme üçin maňa jaň etmeden muny ýaly habar edýäňiz? Ben ondan soňam öňünem gitdiňdem sögdügimem Hronika Türkmenistan sizler ýalanjylar arkasynda hem näme diýdim bärde günahsyz adamlar bar diýdim. Patam şto günahsyz adamlar bar diýip aýtdym. Günahsyz adamlar hem şo beýnini ýykaýyp bu günahsyz adamlary getirip özlerine katýalar özlerine katyp döwletiň öňünde iki döwletiň öňünde milletiň öňünde jogapkär edip goýýalar. Ben bu zat çykyp gaýtdym onlara. Ne diňle spasiba seret. Şatlyk eşdilýämi sesim? Awa eşdilýär brata gaýdyber. Prosta wara şu taýda şonýa huý plyot gandonlar üçin hemme zat bulaşyp hemme ýerde öz awtoritetimiz gaçyp barýar. Nirä barsaň men hem maryň oglan. Nirä barsaňam kakoý iki üç dan kazyol üçin biderek hemme adam bir aýakdan ýedi. Menä prosta saňa spasiba aýdaýyn diýdim. Eliň agyrman gowja durmaly seni uranyňa görä. Ýa ine şu ýerde men oglanlaryň hemmesine-de maslahat berýän. Diňe oglan däl, gyzlara-da maslahat, hemme türkmenlere-de. Şu ýurduň daşynda kim bar bolsa, neujeli siz şeýle iş edip bileňizok? Meselem, indi hemmäňiz, mysal üçin, şoňa bir samsyk ýollary ýöredimi? Urmaň, sökmäň. Ýöne prosta şony tutuň-da, baryň-da, ine, seň edýän işiň nädogry diýip, şoňa edil sudnama edip, naprimer, edilen işi bir gezek duýduryň, ikinji gezek, üçünji gezek duýduryň, üçden soň puş diýipdirler. Ýaýdy. Şoň ýaly aýdyp bolýandyr. Ýa bolmasa Ýo, ýo, ýeke jynt. Ýa bolmasa diýne hemmämizde internet bar. Hemmämiz internete girýär. Hemmämizde telefon bar. Şo naprimerine sen kim bir ýalan zat aýtdymy? Mysal üçin Dursoltan Taganow aýtdymy? Ýa aýdaly naprimer Nurmuhammet aýtdym, ýa Halmyrat Soýunow aýtdym, ol aýtdym, bul aýtdym, tapawudy ýok. Mysal üçin şoň adyny tutup ýüzüňi aç, ýüzüňi açma tapawudy ýok. Naprimer TikTokda eý sen adam ýalan sözlediň. Näme ýalan sözleýäň diýip bara Internet arkaly şoňňalak şo adamlaryň ýalançylygyny ýüze çykaryp bolýandyra. Şoňňalak haýsaba hereket etse bilen bolýar. Şat, diňle, sen ýüzüňi aç, sen ýüzüňi açmak bada problema. Bu huý pulýotlara ýüzüňi açsaňa, ondan mundan montaž edip, etmedik, diýmedik waklaň çykarýarlar. Ýa, sen öz kanalyňda goý. Şuňa öz kanalyňda goý. Dogry aýdýar, dostum dogry aýdýar, Myrat Razzak. Myrat Razzakda men bir dostum oýuna myhmançylyga gitdim gijelik. Gitdim, ulakan telewizionda YouTube açypdyr. Eke dedi, bratok de seretsene dedi. Seretdim, ben bunu ben YouTube mutu öyle garamayan elim degmeýär. Doğru da. Günde günde iň az 3000 kişiye jogap beren de. Hem de Görkezdi Murat Razak aşağıdan nomber yazıklı. Direkt şu yüzde ben bu nomberi sahranete edip can ettim.

Kart oýnaýa, kart utulýa diýe, utulan, utulýa bolýan diýe, bagyşlaň men iliň liçni jydyna giremok, ýa aýalyny utulan üçin girewne goýýa diýe. Hakyky sud namasy hem bar diýip maňa bir wideo ugratdylar. Indi şo boýunça men sorajak bolýan, şo zat myş-myş çynmy, şo ýalanmy?
Pälwan diýdilermi, pälwanmy bir oglana Bir oglana men gowy zat aýdyp ber-de, meniň bu maşgala ýagdaýa hiç ganakan hakym-da ýok, girmeýenem-de. Agam, meniň hem munuň ýaly haberleri kulagym degdi.
Her kim öz semýasyna özi jogap berýär. Hawa, o ýüzden o semýany položeniýasyna biz meniň hiç ganakan şekilde başgana bilemok, meniň girmäge hakym ýok, emma, emma duýdum bir zatlar. Ey bolupdyr olar. Olar. Onda Dawut menden çykarýan, Dawut menden çykarýan onda Batak Batormy? Şu ýerde ýene bir geljek diýdi. Tamam belli däl, ala şut diýen zat ýok. Bir bir taktikanyň biri ýazdy da şut kaçan. Şutuň kaçanlygynyň bellisi ýok. Indi bu ýalançylar şuda berdilermi ýokmy? Häli bu gün täze wideo ýaýynladylar.

Sadyk kargo ine şu madda hazir geldi o günde gelenok efire muňam işikändir. Şoň üçin men hemmäňize aýdýan sadyk kargo meselesi boýunça kimiň näme sowaly bar bolsa şol birinji awgustda bolan zat şol watan dönükleriniň aýdan sözleri hakykatmy hakykat dämi sizi näme gyzyklandyryp bilýär ýöne sizden uly etjek haýyşym ejaý etmeli däl sögünmeli däl mertebäni kemsitmeli däl biram maçirit etmeli däl diýerek gepiň tümüne sögüşmäň. Hakyky halal Tabii ki, soraglar tabii ki. bermeli. Dogry dogry Şolly aýtdyň. beri berip. Äwä şu Sada selam aleyküm. Näl gowmy sagtlar aňat barmy işlerler? Bar ol, bar ol, özüňe barma. Äý bar ol brata özüňe barma. Eee, Brata güne şatlyk aýtda 1-nji awgustdaky bolan waka, eee, sen şu wakada Aa. eee, maşyn sürüp giden senmi şo? Men, men owa.
Sen şonda kime sögüp gitdiň we seniň şo wagtda sraz alyp seniň nämeňi paýladylar-da sögüp gideniňi? Sen kime sögüp gitdiň? Sen öýde kargoda näme näme maksat bilen bardyň sen kargoýa? Näme pasoslary?
Pasoslara barmadym baranda. Ben Çärjew etrabynyň Leningrad kolhozyndan Taza Durmuş obasyndan benim bir klientim bar. örde bir garry garryga seredýär. O her aýda aýyň birinji otuz güni haý aýyň näçesine düşse-de birinji otuz güni aýlygyny alýar, öýüne, çagalaryna on bäş, ýigrimi kile ýük ugradýar, puluny ugradýar. Ony Aha. almaga bardym. Giderken-de beni zaten konsulstwaň öňüne gelende ýakynlaşyp şo öňünden mejbur ötemeli. Öt oturamda meni polisler saklady, polisiýasy. Ikide graždanskiý saklap maşynymy polny obhod etdiler. Polny obhod etdiler, men wergi labem, tilfonda konum açykdy, bak dedim, men işe gidip oturman. I ördan bular hemmesi normalny meni goýarda bir ýigrimi metr öňde maşyny park edertek ýer bar. Men ora park etdimde düşüp, indi öz türkmenlerimiz merak etdim, düşdüm, tilfon kamerasyny açdymda, men örda birden

Soňra düşdüm-de gelip telefonyň wideosyny, kamerany açdym-da, ben bular ahronka Türkmenistanda kim bar, men olar wideoya çekjek. Ýene bire ýalanyňyz bilen milleti aly geldiňizmi? Arkasynda durulmejek, edilmejek işiňiz bilen dep. Gördüm ki öz arasynda uruş edip oturdylar. Ondan soň paýarym geldi, sözüm çyktym, başlama diýip gitdim. Sadyk, Sadyk bratok gara, men senden bir zat sorajakda, öz arasynda uruş etdi dediň. Öz arasynda bir-birine piçak salyp, bir-birine silah çekenler öz arasynda. Dogan bak dostum piçak piçak silah men görmedim toka aýdanlar hem ýalandyr. Çünki meniň maşynyma meniň subudym bar. Bir minut dur men sen sen soradyňa men saňa aýdypdym. Meniň maşynyma barladylar milisionerler.
Piçaklandy men şoňa heýran galaman şony piçaklanan men bu zady men gördüm.
Piçaklanan adamam ýok şu ýerde bildiğim kadarıyla a pistele direnen adamam ýok kapyrgasy döwülen adamam ýok. Kapyrgasy döwülen adam bolsa, Atdan soň ýaýyna girip, Öýmä Süleýman Soýluga şundak etdim, men oňa mundak etdim-de ynamlaka hereket edip bilmedi. Ýatakdan kalkmy sen? Düşünip görsäň kapyrgaň döwüldi. Mesele. Ýok, kapyrga döwülmeýän, çatlaýan. Ha, indi çatlady. Öň döwülenti, indi çatlady.
Ýok, aýdyşlaryna görä, aýdyşlaryna görä, tolkunda Işler biraz olar zat. köp zat aýdar. Ýok, Näs bolsa suda çyksynlar, belli bolady. Ýok, Mesele ýok, tamam bak, bir şu dakika, zat ýok, aýdyň. brat.

LB nomberli Ford maşynda getir, etet, Hyundai maşynda getirdiler. Benim maşynda Ford Transit. Yo, börde ýa.
Mena ikinji ýalan ýa bu. Yo, sen gadyňy tutmady, seniň maşynda geldi diýip aýtmady aparga. Bir bende o videolar bar, o videolar mende bar, sut başlasy men zada düşükli durupdy. O üç kişi, dört kişi olup video ýaýyn berdiler, olar bende bar. Hudaýa etse, mende sahrana delikde indirikli durupdy fleşka. Sadyk, şony eşdirip bilýäňmi?
Sadyk ýaňky ýaly eşitdirip bilýäňmi şony, şo wideony? Ýok.
Eşitdireýin. Şatlyk, şu taýda ýene bir sany sorag bar da. Gara, şu taýda ýene bir sany sorag bar. Näme üçin o biriniň mertebesine ýetip, gepleme haky bar Sadyk Karbonyň geçen gitdiň senleriň git Türkmenistanda et diýmäne biriniň mertebesine ýetmäge näme kimiň haky bar? O biriniň mertebesine ýetenok.

Bu wideony bu wideony inşallah inşallah disk goýup şeýde YouTube kanalynda täzeden men ýaýynlajak. Hronika Türkmenistan dedim sebäbi näme aýdyň şu ýerde şu kelimeýde kullanýan ýalanjylar diýip. Çünki benim içimi ýakdylar. Maňa zarar berdiler ýalan dolan haberi bilen. Altaý fewral aýynda. Ben o ýüzden aýtdym bulara. Tamam bratok bu ýerde gara Gazy men wara, men dogry gürrüň men prosta TikToka girenden soň prosta men seniň ene şatlygyň, maksadyň, gowşudyň hemmesini ýa indi görüp şuň ýaly gürleşýän zat. Men özüm halkyň içinden çykan. Ýa men aktris däl, ýa men prokuror däl, ýa halkyň ýa dogan, halkyň ýa. Mesela bak, olaryň sen seni ýalňyş ýolda, ýalňyş ýolda ýönlendirdiler, öwrendim. Malades, spasiba. Dogry. Öwrendim. Ýa sagat garşy bir ýalňyş düşünjem ýok. Yok Sadyk sen onun ýaly diýip gürleme sen ýalňyş ýolda pala. Meniň öz kellem bar, meniň öz düşünjem bar. Prosta senden bir zat sorap bilýändir-ä, dogrymy? Yok sana ýalňyş düşündiripdiler. Ýalňyş ýolda demedim, ýalňyş düşündiripdiler. Sen Yok men yok öz men gören zadymy senden soradım. Sen boldy, sen soradyň, spasiba dedim şoňa. Indi dogryny bildim. Gara ulary men sana bir zat diýeýin. Men olaryň prosta paýlaşan zadyny şony gördüm, nan şony senden soramak üçin hä diýäýine girdim. Ha, spasiba, dogryny öwrendim.

Seret, şöýjdan öten-geçen hemmesini, öten-geçen hemmesini. Bu ýerde bir awtobus normal spesnaz durandy, çewik kibetlediler i graždanskiý polisiýa hemme köçede. Men iki köçe ýokary gidip ýük aldym, şöýjde hem duran. Şöýjlerde, metronyň giriş-çykyşlarynda hem duran. Gözüň atyr, kim gelse şu Meselem menem garaşaga çekip gözli türkmene meňzemän direkt sakladylar. Çevirip başladylar. Maşyny barladylar, dokumentlerimi biri gelip aldy. Ondan soň telefonda

Häzir Hytaýda bar oglanlar hem bolsa suda prokuratura geçirildi.
Indi diňle prokuratura prokuratura erteni çagyrsa, indi öz araňyzda o taýda çözüp isteseňiz, meselem biz bu ýerde şatly bar, men hem efirdekiler hem prokuror tutsaýla. Indi meselem indi öre geçen bolsa, ördünde öz araňyzda näme kimi şikaýaty bar, öz araňyzda düşünişmeseňiz, ördünde men men meselem öwde ýokdum, men dogry gürrüň, men öre barmadym. Men itdat görmedim, az men sen bilen Prosto özümiň gören zadym senden soradym. Bar et çeşmeýär gaty görmeýän bolsaň şolara öwrenil dedi. Ýok ýok ýok naborot ýagşy dogryny dogry öwrendiň dostum spasiba skynty ýok. Ine şu ýerde bir zat aýtjakdym men awa bir mutda oglanlar. Neme çykjakmy ýa diňlejekmi Mertip?
Eger efirde garaşyp duran bolsa çykarsaň maňa çagda diňlejek fark etmez. Awa efirde efirde garaşyp duraýanda ine Ramazan diýip biri geljek bolýa. Sadyk urdugyň bilen galarsyň. O.
Ramazan gelsin nädir? Ýeke jumut. Saat näçe boldy? Ramazan.
Bizde sagat 0.26. Hani kimin soragy bar başga? Indi men diýjek bolýan-da, men otursam tursam şu ýerde haýran galýan-da. Eger-de sadak e, gel gel. Eger sadyk kargoň, mysal üçin, günäsi bar bolsa şo ýerde, günä iş eden bolsa, naprimýer, polibom sadyk kargo häzir beýdip oturmazdy. Sadyk kargo polibom ýa-da posredstwoda bolardy, ýa ýenem bir gezek şuň ýaly bir ýerde bolardy-da. Ýa naprimýer, indi Türkiýede-de naprimýer düşünjeli adamlar kän-ä bir mutda, indi diýjek bolýan, otursam-tursam pikirlenýän. Primerne indi Türkiýäň polisiýalary o ýerde naprimýer kriminalist diýdi, ýene näme diýdi, bilýäňmi, barlaýarlar-a, naprimer, her hili zatlary neme edip, zat edip-de, şoň galak adamlar kän diýdiler-de, polisiýaly güýçli diýdiler. Indi şoň galykda barlap, zat edip, eger günäli adam bolsa, dawnim-dawno eýýäm bu zat mesele çözülerdi. Sebäbi e, ýalançylaryň allaýan bir sözi bar. Naprimer, indi ýaňky maksat geldi efire. Şony e, aýtdylar, aý tipa näme urdular diýdiler. Onsoň ýaňyny şu ýerde e, ýene bir söz bar, gapyrga başda döwüldi, soň çatlady diýdiler. Bilýäňmi, indi şu ýerde hem bara-bara bularyň ýalançylygy çykyp barýar. Bara-bara bularyň ýalançy zatlary ýüze nemetip barýar. Tak, kimi alsamkam, Manjut, şuny alaýyn men paka.
Şatlyk, men bir işlerim bardy-da. Hawa, bir müň tirge sadam geldi, şolar, hawa, şolar bilen hem bir neme daýyn, ä, mundan soň ýene biri bar, onam neme deýin, näme soragyňyz bar, beriberiň agam. Salam aleýkum. Wa aleýkum. Size hemme zat yalançy bolup durla, näli kimi neme bar kişini yalançy edip goýduňyzla hökümete garşy gidýänlere. Hä? Yo, hökümet kargo boýunça soraň barmy? Bar, kargo boýunça soraň. Bar, bar, bar, oňa da soraň. Onda şo boýunça soraň.
Onda sadyk kargoň wagty ýok, şumat Derrew derrew näme soragyň babatda ber şumat gaýrat et däni onda senden soňky geljek adamlar bar eger gepiň Sadyk uzyn diňle soragyň men saňa bir zat aýdaýyn Hawa. wara. Neme ýalan diýjek bolýaň ýa sen şo ur urlan oglanlar tutulan nemeler pyçaklanan zatlar o taýda sen ýok diýjek bolýaň ýa. Boldum soragyň Eşdýäňmi? Eşdýän Hawa. boldum. Indi men sana men sana jogap berjek. Men sana indi sorak berjek. Gapyraz döwlen diýdiler. Gapyraz döwlen diýdiler. Az önje çatlamış bolup çykdy bortda. Pistele direliş diýdiler. Piçaklanmyş diýdiler. Näme bärsi Türkiýe tokaýmy ýa çölüň içimi bärsi kanun ýokmy bärde. Saňa men birinji soragym bu. Sizde ýok bolaýmasa bilemok siz kimiň arkasy bilen beýdip. Hiç kim kimiň arkasy bilen bular ýaly hereketler edýäňiz o. Seret seret men ýeke özüm. Hiç kimden hem gorkman ýüzümi hem görkezýän hemmedenem patamuşda hak hakdyr Allah büýükdir.

Ýalanjylar. Senem şolardan biri ýalanjy. Gör görüşersin täk. Nesip görüşeris görüşjek adam ýüzüni açar ine berde ýüzüni açar ki erkek bolsa görüşjek adam meniň ýaly bak mertçe durar ýüzüni açar gelip bärik geleňde sen sen mert bolduňmy sen mert bolduňmy indi

Ola entek bilmeýän. Siz diýdiňiz-ä men ýaňydan geçip barýan müşderiden ýük alýan zat diýdiňiz-ä bilýäňizmi? Men aýtdymy ýa Sadyk aýtdymy? Sadyk aga aýtdy diýdi müşderim bar şo taýda müşderiden men diýdi zat alyp gaýdýan diýdi. Geçip barýan diýdi. Bir siz geçip barýan diýdi. Sizem iki gepläp dursuňyz-a şo wagt. Häzir. Nälik ýer? Sen sadyk gitdi gepleýäň.
Hawa sadyk.
Diýä men ýük alyp gaýdýardym diýdi. Indem diýä men ýük diýdi. Ýük almana barýan wagtym çevirdiler diýdi. Zaten ýük almaga barýan wagtym çevirdiler diýdim. Hatda çevirdiler ýaly subudym bar mende dostum subudym bar. Siwil graždanskiý milseler çevirdi. Maşynyň içini gördüler. Subudyňyz bolsa siz aýtmadyňyzmy hemmäňiz türkmenler.

Bu tarapyma hem prezidentiň suratyny goýmuşlar. Özem rusça, türkmençe ýaýynlamyşlar. Türkiýeden güýçli kuryesi elli bäş müň dollar alyp gaçyp gitdi. Nirde? Ben dükanda iş yerimde. Ben millet bilen o haramzada dolandyryjylar bilen uraşyyorum. Bularam gelip bana böyle sokuyor. Benem videoga aldığım sebebi şudur. Diňle indi. Video aldığım sebebi siz yene bir yalancı oyun tapyp yalancılık edip milletin aklynam girýäňiz diye videoya çekip men yayynlanacak. Tamam.
Tamam. Çünki Maýli. meniň hakym bar-a, bar. Çünki bu ýalanjylar etdi işiň arkasynda durmadylar. Ben Nimäge? bilen ýapdyklary duşmanlyk budur. Tamam, Sadyk aga. Nimäge imenine Istanbulda neçde kargo bar? Nimäge olar diýip imenine gelip sizi atady? Sadyk kargo, Sadyk kargo diýip nimäge sizi aýtady imenine? Indi seret şo ýerde bar-a, meň pikirimi aýdaýyn. Çünki şo ýerden Sluçaýno duş imenine men gelendi.
geçdim.

On beş ýigrimi kile ýüküni bile alyp gaýdaň sen. Tamammy? Men saňa şuny subut edemen. Boldy, boldumy soragyň Ramazan? Boldy, boldy agam. Boldy, onda udaçi. Sadykdan şurda, şurda başga hiç kim soragy bolmasa Sadyga, indi men şurda Sadyk Kargo şeýle bir sorag berjek. Men seň bir wideoňy aldym, TikTokda-da goýdum, YouTube-da-da goýdum şony. Siz bir şeýle diýdiňiz, Dursoltan Taganowa alkaş diýdiňiz. Şu alkaşlygyny nädip sud edip bolýa? Şonuň alkaşlygyny alkaşlygy sud edip bolýa bir ýerde ne bilen. Işdigini duýdum. Bir ýerden duýdum işdigini. Soňam bir iki nämelerde suraty geldi. Orada da ne bilen gaharym geldi-de Meselä, içgi içýäň, hezillik edýäň, näme etseň edýäň, men saňa isse diýemog-a diýdim. Meselä, alkaş. Diýemog-a isse? Diýemog. Sen näme üçin maňa asylýaň? Hä, Dursoltan Taganowamy? Hawa, Dursoltan Taganowa. Meselä, şo olaý bolan güni maňa atdygy sesli sms. Hawa. Görkezeýin şuny, diňledeýin men. Diňlesinler maňa. Dursoltan Taganowa atdy. A, maňa mafiýa, maňa.

He, maňa diýarlyçylyk etmesene, düşündiňmi? Dolandyryjy bolmasaň nime hemme ýerde suratymy paýlaşyp ýöredi adamlar. Düşündiň, sen-ä baryp ýatan moşenniga. Bilýäňmi näçe adam seň üstüňden žalob etýä. Neçe manada satdyň a.
Gördüňmi, maňa atdygy Hemde gyzyňy sikeýin diýä alkaşyň aýal maşgala gürleýşini görsene. Hemde bak şo suratlar şo fewral aýynda fewral aýynda bäne bir tyr mal ýok boldy dolandyryjylar dolandyrdy Türkmenistanda spsad edildi o mallar. Häli bu günem Türkiýede gaçyp ýörler. Ben öýümi satyp töledim o mallary.

Seň işiňem gaýtdy, hemme zadyňam gaýtdy, indi iş edip bileňok. Oşibawse sen, bileňmi? Oşibac etdiň sen. Ýalňyş gapa. Sen bar-a, gelip Hronika Türkmenistany gözläp, seň ejeňi sikeýin diýen bolup. Düşündim, sen kim biriniň ejesini siker ýaly, bir karyş boýuň bilen bir şapbatlyk janyň bar, gyzyňy sikeýin, maskarabaza, satlyk, twar.
Görýäňmi? Gaýra, gaýra gyz bolup durup şeýdip. Ýene diýdim ki, alkaş, niye alkaş diýen? Çünki keýpi güzel, näme diýdiň, kulagy eşidenok. O bilse, o bilse, bana bunu diýip bilmän, oňa iş ýerimde iş berdim. Bunuň ýaly adamlaryny bildim de gümini çekdim, gönderdim, gitdi. Dogry-da. Ha. Ýene şuny aýdaýyn, bäri Türkiýä, bir minutjik bir zat aýdaýyn-da. Bärik Türkiýege hiç kim hiç kimi zorlap getirenok. Gelenler öz razylygy bilen gelen. Her kes işlesin, hakyny alsyn. Çöregini tapsyn, işine güjüne garasyn. Politika, syýaset näme bu kim bu Dusýamy galypdyr. Politikasy, syýaseti näme öňki döwlet dönükleri, ogrular, gaçyp gidenler onlaramy galypdyr. Meselede. Ha. Mysal üçin men şunu aýdaýyn şatlyk. Men hiç syýasat zady bilmeýän. Men hem mesele 2010-njy ýylda geldim, köýne pasportly kimligim, insany kimligi aldym. Men hem 11 ýyldan bäri çagalamy göremok ki. Ýa men at göter, but göter, ördä, bördä o ýalanjylara uýup gidemok-a hiç ýere. Salam aleýkum.
Salam aleýkum. Men täzeden alsam, men ses gelenok. Täzeden alsaňa. Ee, Duradyr, täzeden alaýyn onda. Ýekejem e, täzeden geliň onda. Gelaýyň Sadykjan. Ee, Lota salamu aleyküm. Ee, Sadyk, e, size ýene sorag bar diýdiler. Sadyk, kak ti bratişka normalny mi? Ýagşy ýagşy jazakallah. Janyň sag.
Şükür Allaha şükür.
Närlerde sen? Işläp ýöräpsem, işiň ýerindemi, ugrundamy? Ýerinde, ýerinde Allaha şükür. Şu gün obedden soň işlem ýok. Erte hem işlejegim az ýatjak. Hany sawjylyga beripdirler biraz diňlenin. Beren bolsa ertire inşallah çagyrarlar. Garaşyp otyryn. Aňa ýatyp dämiňi al, işle zat diýjek men saňa. Işiň ugrundamy, işiň gidip oturypmy, normalnymy hemme zat? Iş gidip oturan, iş gidip oturan, emma zararlary bar. O zararlaryny hem inşallah kim gazansa

Aý udilenýe edip bilýäňmi, gred edip bilýäňmi, ýene näme edip bilýäňmi, gedaýçylap erkek halyna, adam erkek halyna işläp çörek tapmajak bolsa, onda kessin-de zyňsyn. Sadyk eliňden gelýä kömegi, seň kömekleň gördüm, Toşda sen ýetimlere kömek edýän ekeniň, Türkmenistandaky ýetimlere zatlara kömek etdiň, ana Türkiýede zatda-da ýetim çagalara zatlara kömek etdiň. A sen uly adamlara kömek etmäne sen borçly-da, uly adam aň düşünjesi bar, zady bar, olaň her kim özüne özi kömek etsin. Prosta ol ucileniýe, pucileniýe eýýäm uje seni bärde seň üstüňe nalog saljak bolýarlar. Sen
Ýok, o zatlara men gelmen-de. Onuň ýaly zatlara gelme. Men men kömek etjegimi edýän. Men sadece özüm ýetim bolandan soň her ýylam Allaha şükür ýetimler öýüne Türkmenistanyň ýetimler öýüne sessizje meni tanarlar orada. Sessizje her ýyl Kurban baýramda etjegimi edýän. Her ýyl edýän bu zady. Ýa do kabul bolsun dogry. Ýöne prosta seň ýüregiň ýukalygyndan peýdalanjak bolýarlar adamlar. I ucileniýe edip bilýäňmi? Ýene näme edip bilýäňmi? Bratişka, şiratişka. O gürleýän tony türmede oturan adamyň tony. Pikir edýär Şatlyk Şyhyýew bärde akmak diýip. Men ýöne-möne adam bilen işleşemok, ýöne-möne adamyň psihologiýa gürrüňini men öz kellämde aýlap hereket edemok. Bir zähmet. Men bilýän uje. Perman, Sadyga galma diýipdiňler, o biziň wyždanymyz, ynsafymyzdyr o. Eliňden gelse sen-de et. Bolýamy?
Onda näme Sadyk jaýynda şu e, Türkiýede de geldi şolam näme sorag bolsa onsoň e, Türkiýede gelani. Türkiýede e, geljekmi maksat? Şu maksat alayna bir mut ona şoň bilen sen bilen hoşlaşaly. Sen hem işiň berdiň kän şondan.

Adamlaryň beýnini oýnaýan, men şolara diýýän. Bular gepden gep aýdyp, zat etip, seni beren bolsa menem bermeli agam şo taýda. Galana meňem elimde sudnama bar, bularyň elinde näl sudnama bar, ýok welin, näme sebäpli beýdip adama töhmet atýany menem düşünip bilemok agam. Hemmesine-de aýtjak zadym, hemme, Sadyk aga, biram aýtjak zadym şo taýda bir soragym döredi-de özümde. Kamera aldym diýdiň we şo taýda özleri özüni urdy diýdiňde, şol adam şeýdip galdyryp durka nähili ýagdaýda boldy agam şo taýda?
Sen ünsem berme, berdiňmi şoňa ýa?
Men üns ber, o men oňa üns bermedim men. Men sadaja gördüm ki, goh galmagal, ondan soňra o rezki bir ýerden peýda boldy onuň ýaly zat. Menem garym geldi. Ine, bolşuňyz şu, siz ýene döwleti, watany gurtarjaksyňyz, ondan soňra-da agzyňa näme gelse, olara garşy, milletimize, döwletimize ýa bir raýatlarymyza garşy däl. Öňde gowy diňleseler, Hronika Türkmenistana, hepiňiziň dedim, Hronika Türkmenistana. Soňam şu ýerde ýenem bir zat aýtjak, Sadyk, sözüňi böldüm, derdiň bölünsin. Sadygyň ýeke özi şo ýerde, olar näçe adam, sekizmi, dokuz adam bolup durdular şo ýerde, gördüňizmi? Eger-de şo ýerde, naprimer, Şonça adam bolupdy. Näme üçin o ýerde imine baryp kamera alýa? A baryp şo ýerde biri bar. Resk maşynyň ýanyna baryp, Sadyň maşynyň öňüne baran bolsa, primer Sadyk maşyny gaty haýdamada şo ýerde. Sadyk maşynda durdy şo ýerde, gyrada. Dogry dämi? Meň diýjek bolýanym. Men durdum o ýerde, durup sögüp gaýtdym. Düşündiňizmi meň diýýänim?
Hawa, Durdyň, şo ýerde, naprimýer, şolar, eger-de seňki nepraw bolan bolsa, sen şolar uran bolsaň, primerno, baryp durup, rezki, naprimýer, neme, neme etme-le, şo ýerde, naprimýer, hemmesi üýşüp baryp, sen näme üçin urduň şuny ýa sen näme üçin neme etdiň diýip, seň daşyňa geçip, o ýere çürdiler. Hatda men o Angliýadaki bar ýa, Angliýadaki, o-da, beýle, görogly bolup otyrdy. Onuňam Sag ol. nämesini aşagyna nomberimi ýazdym. Jaň edip bilenok. Ben özüm Sag ol. Allah şaýytdyr, üç çagam bar. Ollaryň üzerine ýemin ederim ki, özüm jaň etdim, imodan görüntili jaň etdim. Näme, näme Sag. bolýar ýaşuly? Sen näme utanmaýaňmy bu ýalanyň dolanyň? Soňam sen Türkiýede dälsiň. Senem bular ýaly bir ýalanjysyň. Sen näme üçin maňa sormadan, ha tamam ine seniň ýaly gürleşsek, sor, dogryny dogry öwren ýadam ortada galýaň, şuny aýdyp bilýäň.

Türkmen raýaty bolup, daşary döwletiň watandaşlygyny alanlaryň köpüsi büýük döwlet işçileri, hemmesem o döwletiň komitetine işleýändir. Gerçek, çyn watan haýyny onlardyr. Hemmesinem bilip goýuň. Türkmenistanyň. Salam, şo taýda meň öz şaýatçyma şu günjek jaň etdi. Men çykjakda bir ýer kiçijik bolup otyrynam. Hawa, şo ýerde hemmesine duýdurýan, şolara ýetiriň hökman suratda öz araňyzda özüňize dönük biri çykdy. Şol adam, nesip bolsa, sudda meň ýanymda şaýatçy bolup durýar. Şo zatlaryň bary gurnalan zatdygyny, urlan adama meýlekem urlan, öz içinde urlan diýip, şo taýda kamera alan oglan-da şo. Nesip bolsa, hemmesini aýtýan, duýduryň şolara.

Menem şo irdenden bäri jaň etdim agam. Whatsabyňa seredip gör men näçe gezek jaň etdim saňa. Bilýän men soň özüm döndüm a saňa. Hawa hawa.
Boldy sag boluň köp köp Sadyk aga. Hemmäňize sagboluşýan. Janyň saglygy Sadyk aga arkaýyn bol adalat bar bärde adalatda olary ýerine dykarys. Inşallah.
Nesip bolsa.
Inşallah. Soňam şuny aýdýan-da. Men şunu şunu gowy görýän. Seret. Mesela 2011-nji ýylda 2010 2012-nji ýylda Azatlyk radio ben bilmedim. Bärik geldim. Hatta täze kompýuter aldym. Kompýutere de Adnaklastik men internetden düşünmeýän. Adnaklastik bir zatlar indirdim. Aýalym da düşünmeýär, men de düşünmeýän. O tyn tyn tyn otomatik kendi kendine SMS gelýär. Aýalym bilen urşatdykda biz Nämeni kyrdyň? Bilgisayary. Hawa. Dogryda. Men men hiç kim bilen ýazyşmaýan, boluşmaýan. Şo wagty men Azatlyk radioda telefondan maňa jaň etdiler, ben onlar bilen interwýu berdim. Nadir aga, iki sagat bäri geplediňiz, agzyňyza saglyk. Taňryýalkasyn, sag boluň. Bolýa sag boluň. Men men soragyňyz barsa gelneje. Bolmaz, bir. Galaýyr bolmasa men. Ýekeje, ýekeje sorag. Ýekeje sorag gizli bir, gizli bir wideo bar, ýekeje sorag, gizli bir wideo bar. Siz şo maşynda diýip bolanyňyzdan soň maşynyňyzyň yzynda alty sany oglan bar, ýeke özüňiz däl. Kargo kargo ondan mundan kargo alyp gaýtýan maşynyňyz. Ýekeje wideo bar, ony pula satjak bolýar şu wagt şo gyz. Men tanaýan ony. Ýekeje wideo bar, bütin her kes üçin, hemme ýurt üçin gizli ol. Häzir pula satyljak bolup ýör o wideo, habarlara çykjak bolýar. Ýöne şou habar, ATV habar öz arasynda O zat edýäler, intäk satanok, o gyzy gorap aslynda. Sadyk aga, maşynyň arkasynda alty sany oglan bar. O sözi hakykatdan diýeniňden soň näme üçin o köçeden aýlanyp täzeden gelip maşynyň yzyndan ýekeje oglan çykyp täzeden wideo çekdiňiz? Biz çekdik wideony.
Ana şu wagtky telefonyňdaky wideo seniň çekilen wideoň şu seň oglanyň bilen aha. Men çekdim o wideony.
Ýok seň i maşynyň yzyna oglanlaň biri düşüp täzeden çekdi.
Gördüňmi seň gözüň bilen şony. Siz subut edip bilýäňizmi? Men özüm şol.
Şo gyz men. Şo gyz men sebäbi meň telefonymda bar. Fleşkada telefonada däl sebäbi üç sany telefon bar. Üçüsine-de goýdum gir. Görkez onda. Ýok men ony görkezjek däl ony. Onda ýalan gürlemesene. Ýalan gürleme.

Polise çagyr diýip dur. Wideony çeker. Bolýamy? Bolýar. Bolýar.
Muny, muny... Şo maşynyň ýerinde alty sany oglan barmydy, ýokdumy? Şo maşyn, seret. Sorag berýän. Şo maşynyň, şo maşynyň ýerinde adam bardymy, ýokdumy? Diňlesene, diňlemäni bil-de, ýalanjy, diňlemäni bil. Üç sany çagam bar, üç oglum bar,

Ýeke jyňyt ne şerde gelleje size sorag berýär. Men Tuzlada oturýan gel. Daýda özüň aýyr. Hormat daýda daýda ýeke jyňyt gelleje. Elinde material sat da peýdasy da gel. Bolýa gelleje size sowal berýärler. Sadykjan ýeke jyňyt çykmandyram. Daýda pul gazanjak bolýaňyzmy şantaž edip. Pul gazanjak bolýan. Ýok ýok.
Pul gazanjak bolsam bir wagt satardim ony beýleki gruppa welin men pul gazanjak bolsam. Saňa şuny aýdaýyn seret. Saňa şuny aýdaýyn seniň eliňde hiç zadam ýok patam şuda gözüň ýüzüň aýdyp duran ýalanjylar. Seniň eliňde hiç zat ýok. Hiç zat ýok. Tamam. Tamam men sögşetem men şatlyga soragym bar. Tamam Sadyk aga men siz bilen sögşesim gelenok. Görkez.
Görkez.
Men şatlyk bilen gepleşjek. Men şatlyk bilen gepleşjek. Bolýa men sögüşjek. Bolýa. Bolýa. Gene bir bir kelle söýekesin garas, ýekesin garas. Ýekesin garas, garas bir bir. Bir bir garas. Bir bir garas. Sadykjan, eee Janyň saglygy, bratok, gelleje gat görme sizem äden soraňyza jogap berjek. Şu ýerde ine hemme zady gördüňiz, hakyky zady gördüňiz, hakyky zady eşitdiňiz. Eger-de mende, mysal üçin, şoňa sutnama bolan bolsa, edil Sadyk ýalak men şo sutnamany görkezerdim. Gelneje siziňki dogrumy, nädogrumy, ony bir mut hiç zat gürleme, hiç zat gürleme, ony ýokarda Hudaý bilýär, Alla bilýändir. Her zadyň öz wagty bar, her zadyň öz sagady. Duadyr. Amin. Sadykjan efire geleniň üçin köp köp taňar ýalkasyn. Gelneje.
Gelneje. Janyň sag bolsun üstünlik saňa. Şatlyk bir minut.
Bir minut şatlyk. Gelneje. Siziň hem fikiriňize, düşünjäňize saýgy duýaryn. Näme bolsa. Amma sizden bir haýyş.

Çeksinler diýdim.
Sadyk, Sadyk, seret. Sadyk, Sadykjan. Seret, şeýle, şeýle wideo düşürip bilýäňmi sen? Indi ertir gündiziň güni maşynyň yzyna, maşynyň yzyna, başda maşynyň yzyny boşat. Howamy? Maşynyň yzyny boşat däni, wideo düşür. Maşynyň tekeri nähili durýar? I maşynyň yzyna-da adam ýükle. Şonda maşynyň çökýär. Düşündiňmi men diýen? Maşyn çökýär. I şonda, napimer, şo çöken wideosyny, çökmedik wideosyny i beýleki wideony, üç wideony deňeşdirýär. Şo ýerde seň wideoň, maşynyň yzy çökenmi, çökmedikmi, şony görýär. Sadyk, telefonyň zarýady öçmänkä meň bilen gepleş, ajy. Boldy onda Sadykjan, çykyber efirden. Sag bol agam, Taňyrýalkasyn.

Ýöne ýekeje sorag berjek. Şatlyk siz orta okuwdan soň nirde okadyňyz? Bu birinji soragym. Diňe jogap isleýän.
Orta okuwdan soň nirde okadyň? Aýtjak gel.
Näme üçin?
Kakaý raznica? Bolýa.
Bolýa, öz hakyň. Hakyň, tamam.
Sen ýurt daşynda bolup gördüňmi? Bolup gördüm.
Aýtjak gel haýsy ýurtda? Aýtjak gel ony.
Moskwada men Moskwada işleýän ha. Näme üçin men orsça geplämde maňa öz diliňde geple diýeňzok. Siz öz sözleriňiziň içinde-de orsça gepläp ine ors o ýazan oglana jogap berdiňiz biraz önje studenta. Ýöne men türk milletine gelip men türkçe geplesem näme üçin türkmen dilinde geple diýýäň. Men dogrusyny aýdaýyn bir gapdaldan men çemara türk dilinden rus dili bilen türkmen dilini has gowy görýän. Türk dilini halamok.
Super jogap. Alo Şatlyk.
Salawaleýkim ýene bir gezek Omarjan gowmam. Aýagyňy satyk bar wagty almadyň bana men Şatlyk. A Sadyk pahy ýada gitdä ol-ow. Ýo, Şatlyk gara bir sany soragym bar gaty görüşdi ýok toky bolýamy? Erkekler bara gyzyň gepini etse erkekmi şol? Erkekler gyzyň gepini etse erkekmi? Hawa. No nähilek ýagdaýda mesele? Ine nähili nähili ýagdaýda ine men bir gyz bilen boldum.

Dursultan alkaş. Alkaşyny nirden bildi bu? Alkaş da aýdady bir. Moş men Näme? Omar, Omar bir zat aýtsam ýaman görmeýäň, bratok. Ýok, ýok, men ýaman görme.
Biz abida gaty görme. Bolýa, bolýa.
Indi şuma senem şu ýerde erkeklik edeňok, heleýlik edýäň. Näme üçin men seň ýüzüňi aýdýan dost? Dogrymy aýdaý. Çörek üçin gaty görme. Prosta bir Sen Sadyk Kargo gidenden soň yzyndan gürlemäň. Sadyk Kargo bar wagty. Gür. Ýok, prosta bizabida. Sen şu ýerde Sadyk Kargo ýaňy efirdeka şu gelmeli keniň gyssagly bäri sms ýazmaly keniň. Şeýlede Sadyk Kargoň gürrüňini indi ýapaly etmäli. Ýo ýapdym men ýapdym Şatla men size nädip näme diýjek şu gyz ugrunda gepleýänler aýyr bratok. Türkiýä gelseň çörek çörek berjek çörek trabzon çöreginden bar trabzon. Eý, goýuňlar şu maksat bilen sadyk kargonyň gürrüňini. Bir zadam başaryp bileň, Zoga Sirow, näme gerek gyýwat edip? Şada boş gürrüňlerdi. Dogruda boş gürrüň adamlara adamlara adamlara häzir bar gowy zat gerek adamlara diňe gyýwat gerek adamlara gyýwat nomir beripdir adres beripdir hiç kim baranok ýanyna urmaga hala gürrüň edýäňiz Sadyk Kargo seret men bir teklip edýän. Türkiýede türkmenler ölen türkler futbol oýnap ýaryşsyn. Men bärden bir goýun iberjek saňa. Daş uzdan bilemok sen bilen jaňlaşar ne bärden näli iberip bolýar. Pomoýim şo bärden birine dollar bersen maňa dik barýar öýdýän. Şo saňa eliňe barar ýalyk edip bir 100 dollaryň haýyryndan geçjek 100 dollara bir goýun alyp bolarmy? Aňyrda. O 100 dolara bir goýun. O, men haýryndan geçeýin, men ýok, men özüm berjek lişim men. Erkek ýaly efirde gürledim şuny. O, türkler bilen türkmenler ýaryşyň hä gowy edip baýdagymyzam ýokara galdyr. Uý, türkmenler bolup üýşübem şo ýerde bara konkretne diýibem bir e, ony muny gurnap zat edip hereket ediň diýjek bolýan-da. Tak, Ramazan alaýynmy? Türkmen ýany alaýyn, Ramazan alaýyn. Bärde bar edýän oglanlar bar çäje oglanlar gowy şu Eseýurt Aa. awjylar tarapynda her odduk güni oýnaýarlar, afrikalylar bilen oýnaýarlar. Ben gidip Aa. ben futbol gowy görýän. Oýnaýanam gowy da görýän. Indi Ýaşyň Ýaşyň zor zor.
Bärde de Zeýtun burnunda da oýnaýarlar. Geçen günem biri Evet. toý berdi. Aňyrdan biz Şüweleňe. tarafdan toý berip zat edip oýnadylar futbolda. Ýaňkylar geldi Özbekistandan falan. Beýleki Awa. gelip oýnadyk bärde. Aslynda nesip bolsa inşallah Allah izin berse bir bizimde türkmenleriň baýlaryndan biri çykar bir Türkiýede hem Türkiýede hem mesela süperliklerine ýaly çykar ýaly bir takym kurarlar. Çünki oňa finansirowka Aa. etme adam gerek. Ýawaş ýawaş bolar o. Ýa. nesip bolsa. O şoňalak bir zatda gurnap zat edip ine men eşitdim tutaşda Türkiýede guwada kiçisi bar eken çärjewiller pişirýän eken malades. O şony zat eşitdim men gördüm ne ot naprimýer türkmen palowyny zadyny pişirýärler. Onda käbir gyzlar jaň edýär-de naprimýer şartlyga Daşdonja unaş bişirýän diýýär, gaýyş bişirýän diýýär, ýa manty börek bişirýän diýýär. Äý menem agzym süýjetmesene diýip kafe zakaz edip ugraýan ondan menem bara. Şoňkaýalak ýa tüweleme malades ýene. Bir bilýäňmi şu agzybir bolup zat edip bir bilýäňmi bir birek bireňizi gollap zat edip goýun iki ýüz dollar diýemi? Malades ama bärde goýun iki ýüz dollar diýýä. Çykauslar bar. Şu gije gündiz diskotekalarda bar. Türkmenleriň özleri malades, öz türkmenlerimiz gurup dur. Iş gücü bilen. Mesela toy salonlary bar. Mesela gelinlik salonlary bar türkmenleriň. Iş etjek adam dostum berde iş edip halal hyzmat etjek adam edip ýör. Işi gücüne sebet. Ýöne, o, ýöne oglanlar sizden haýyş dara. Söýüşmeýän adam ýok, dogry. Söýüşiň, hezil ediň. Janyňyz sag bolsun. Ýöne söýüşip durup bara, biderek türkmen gyzlaryny zaýalamalyň. Zaýalamaň, eşitdim men, toşda Türkiýede käbir türkmen oglanlar bar, türkmen gyzlaryny zaýalaýarlar diýýärler. Eşitýän şo sözler. Şo zat gerek däl, zaýalamaly. Bir de tä biz öz doganymyz bar, çagalarymyz bar, şo zatlar hakda pikir edeliň. Öňem biri aýdypdyr diýýär, bir rowaýatda, naprimýer, bir e, gelin nan ýasyp dur diýýär tamdyrda diýýär. Nan ýapýar bolýan diýýär, ýaňky bir daýza gelýär, e, bir ýaşuly gelýär diýýär. E, kelin diýýär, e, bir suw bersene diýýär. Olam ýaňky alýa gapdaldan guýudan suw alýadan bir kuşka suw berýä. Suw berýä ol ýaňky gelniň elinden ýaňky ýaşuly alýada ýapyşýa. Ýaňky gelinem ýaňky ýaşulyň ýüzüne seredýada bä diýä meň ärim bu gün maňa ikilik etdi diýä. Näme üçin diýä welin diýä. Ondan diýä ärim diýä birine seredendir ýa bir zat bolandyr diýä. Ondan ýaňky ýaşuly toba aýdýadan gidýä. Äri gelýä ärine aýdýa welin äri aýdýa men bir gyza seretdim gözüm düşdi. Wah, bile, bu jançkany, diýip aýtdym diýer, şoňky ýalak bir söz aýdýar. Edil gelne şoň ýalak bir suw içip alýar. Hä, näme üçin diýýän, näme o, kaýsary dünýä diýýärmi, gaýtar dünýä diýýärmi? Gaýtar dünýä. Şoňky ýalak bir, hawa, sen näme ekseň, şonam orarsyň. Sen häzir, mysal üçin, erkek halyňa bir gyzy namysyna degseň, bir gyzyň göwnüne degseň, erteki günde Sen gyzyň bolar. Seňem gyzyňy Hudaý saklasyn, şeýle bolmagy mümkin. Ýa biriniň heleýine näme etseň, ertesi günde seň heleýiňe-de şoň ýalak bolmagy mümkin. Men näme üçin diýýän, men beý diýse ters düşünmäň, ters manyda diýemok. Prosta umumana aýtjak bolýan zadym, dogry, kynçylyk bardyr ýok diýemok. Ýöne bileňmi adamyň göwnüne degiji bolmaly däldi adamy närazy etmäni. Şo närazy diýlen sözüň hem manysyna şony goşa dyrnagyň içinde de düşüniň. Eger düşünen bolsaň, ters pikirde däl däli. Umuman diýjek bolýan zadym şoň alakdary. Aýda Sadykjan.
Wa men diňleýän diňleýän otyr, diňleýän. Sag bol.
Aýda Ramazan.

Tä diýjek bolýan zadym, bir oňarsaňyz, başarsaňyz, e, bir ýagşylyk etmeli. O ýaňy biri geldi, Sadyk kargo, aý bize näme gred et, bize näme et, ýene näme et. Ol e, bir bilýäňmi, e, türmede oturan adamlar bolýar, türmede oturyp. Men yzyna gep edemok, men gepi näme etjek bolamok. Ýöne türmede arýa bas ýok, o näme gred edýäňmi, näme edýäňmi diýip, o erkek halynda şeýdip gürleýär. Bu ullakan erkek pul tapmajak bolsa, öz-özünden hem etmejek bolsa, elini serip gedaýlyk, gedaý boljak bolsa, onda erkek gomaýyň. Erkeg-ä sen o, öz göbegiňi özüň kesdiň-ä sen o. Tap-da puluňy özüň, hezil et-de o. Dogry dämi? Aýna.
Şatytjan, bu ilk, Awa. ilk, e, ilk çagam oglum boldy, ilk oglum ejem, ejem elini alýa-da, a, maňa bereniňi çekýän diýä-de. Dik oglum ýa. Seniň ýaňky aýdanlaryň da şu ejeňe kime näme berseň öz çagaňdan çekersiň ony. Men ondan gorkýan. Aýna.
Ýa dogry. Ondan gorkýan men. Ýa prosta diýjek diýjek bolýanym bara bileň bir agzy bir bolmaly. Agzy bir bolup durup bir bileň gyşyk ýoly ýöremäň diýjek bolýan. Esasy zat. Tertipli, zatly, naprimýer Kynçylyk ýok ýurt ýo hemme ýurdumyzdada kynçylyk bar hemmämizem kynçylyk görýäs hemme ýerdede kynçylyk gidip dur ýok däl ýöne sähel aý barmagyma iňňe çümdi diýip bar waý eje diýip suw dolgamak gerek däl a diýjek bolýan zadym indi bular öz götüni özleri açyp başladylar öz özlerini özleri neme edip başladylarda her kim her ýerden çykyp başlady hä uju e, elekden geçip başladylar her kim Aýtjak bolýanym ana şu. I bärde näme esasy gyzykly zat, toşda şolaryň ýalan sözüniň ýüze çykýanlygy. Indi Dursoltan Taganowa barada gürrüň gidýä, gidýä, her kim her zat diýýä. Indi men o gyza men erbet diýjek däl. Bar bolýa gowy gyz, akylly gyz, zalatoý gyz diýeli. Şoň ýaly edepli, tertipli gyz diýeli. Ýöne ol bärde Türkmenistanda ine çagasy boldy, zat etdi. Bolýa bir çagasynam dogdy, zadam etdi. Gününi görmän daşa ýurda gitdi diýeli. On iki ýyllapmy, on bir ýyllap daşa ýurt işleýä, zat edýä. Şunça wagtlap işläp durup, iki müň on dokuzynjy ýyla çenli tä şu ýol ýapylinça, iki müň on dokuzdam, iki müň ýigrimi bir, on dokuzyň ahyryndam ýapylýamy, ýol ýapylýar-a polnusýu. Ýol ýap. Pylinjan, şoňa çenli näme üçin şol çagasy hakda ýekeje gezek alada etmedi, ýa çagasyna ýekeje gezek bir pul ibermedi, ýa çagasyna bir neme etmedi, gelip indi şo ýol ýapyldy, ýol ýapylandan soň indi onuň ýadyna çagasy düşüp başlady. Näme üçin iki müň ýigriminji ýyldan bäri oba? Näme üçin? Ana şo soraglar özüňiz berip görüň. Onsoň ýenem bir sorag. Naprimer, indi kim? Lýuboý, indi Nurmuhammet. Nurmuhammedem edil şoňky ýalak. Näme üçin şu çaka çenli hezil etdi, iýdi, içdi, ýaşady, zat etdi, gelip-gelip indi şoň ýalak hereket etdi. Edil şoňky ýalak. Sen lýuboý bir adamy alyp gör, lýuboý haramzada. Indi elementarny bir murtly biri bar, çykyş edip ýör. Halmyrat Soýunow diýilýär. Öň şu Halmyrat Soýunow Owganystanda gulluk eden türkmen, özem Balkan welaýatyndan. Ýa-da Gowadagydanmy, şeýden nebit dagdanmy? Ýok, Balkan welaýatyndan, Balkanda Gowadag ýok, Balkan welaýatyndan. Gumdag bardyr, Gumdag, Gumdag.
Ýok, Gumdag däl, bilemok karaçi. Balkanda Gyzylorbat bar, Garrygala, Ýangyja, Gazanjyk, Nebitdag, Türkmenbaşy.
Aslamy Täze şu Balkan Hawa, şu Balkan welaýatynda. Indi şu ýerde bilýäňiz, şemal bolmasa, şemal bolmasa, agajyň ujy gymyldamaz. Ine, şu wagt nädir? Şemal bar, sähel şoň ujy gymyldaýar, ýolkaň ujy gördüň, şemal bar, sähel gymyldaýar. Edil şoňky ýaly şemal bolmasa hiç zat gymyldamaýar. Diýjek bolýan zadym, indi şol adam öz gyzyny zorlan, öz gyzyny zynalan, Bileňmi? Türkmen gyzlary, türkmen gyzlaryna sereden, näçe türkmen gyzlaryny azar beren, näçe türkmen gyzlaryny zaýalan adam, şol adam gözi dary. Indi gelip, indi şol adam onsoň ýurduň içinde deputat bolup işlän döwründe özüm garaşsyzlygy almaka, garaşsyzlyk alynmaka ente. Ente garaşsyzlyk ýok gürrüňde. Şu döwürde şol Gaçyp gitýär ýurtdan. Indi soragöriň, gelip gelip ine şu güne çenli näme etdi ol? Özem öň çykyş etmeýärdi şol adam, soň çykyş edip başlady şol adam. Näme üçin? Şu soragy özüňiz berip görüň. Özüňiz mysal alyp görüň. Prosta diýjek bolýan zadym, aýdýaňyz her bir adamyň şahsy durmuşy bilen işiň bolmasyn diýýän. Dogry men şahsy durmuşym bilen. Maňa bir sany soragym bar. Şatlyk. Bir mut agam, bir mut aýdyp bolaý. Hawa, meň hiç bir adamyň şahsy durmuşy bilen işim ýok. Ýöne men size diýjek bolýan zadym, her bir adama aýtjak zadym, bir adama ynanmazdan öň, bir adamyň yzyna düşmezinden öňürti şol adamyň geçen geçmişi hakynda gyzyklanyp görüň. Şonuň taryhy hakynda. Bilýäňizmi? Naprimer, şo näme iş etdi? Näme üçin şeýdip indi ylgaýar? Näme üçin indi şeýdip hereket edýär? Öň näme etdi? Ondan öň näme etdi? Şu zadyny bilip, anygyna ýetip, gözüňiz bilen görüp, ondan soň hereket ediň. Sebäbi bir nakyl bar. Gazynyň ýanyna barsaňyz garasy ýokar. Suwuň içinde Ýekeje daş bolmaýa. O-da näme daş? Gury daş. Şu gury daş suwda bolmaýşy ýalyk. Hiç haçanam, unutmaň, haram söz, ýalan söz ýerde galmaz. Ýok bolup gider her zat. Aýda Sadyk jan.
Ýok, meniň, meniň pikir edýän zadym şu. Bular mesele Dursoltanda, Nurmuhammet Nuride, eýleki oglanlarda men onlara bir näle diýsem gaty gördükligim ýok, zadym ýok. Bular özleri çykyp meni, meni özüne duşman edinip, maňa özleri duşman bolup, munuň ýaly hereketler edýär. Öýle diýelim,

protestada Fransiýa raýady. Özi türkmen gaçyp gitmiş Fransiýa raýady. Bunuň hiç bir şekilde gelip Türkmenistanda söz eýesi bolup bilmejegini bilmeýän bu. Mesela. Dogry, olar ýurduň içine gelip hem bilmeýärler. Ine, ondan diýen Fransiýa watandaşy.

Rugsat etseňiz Sadyk jan sen rugsat etseň ine şu ýerde göni efirde soraýan şu günki saňa berlen soraglaryň hemmesini men diňe saňa ýüzlenilen ýerlerini kesip aljak internede ýutupda paýlaşjakdyryn goýjakdyryn ýok paýlaşma diýseň men paýlaşjak gel problema ýok ben men öz agzymdan çykan sözüň arkasynda ýalňyş gürleýän bolsam ursalarem depselerem hak etmişim durýan men çagalykdan

Aw.
Onda näme, Sadykjan, ýene bir gezek janyň saglygy, Ramazan, seňem janyň saglygy, şu efirde gatnaşanlaň hemmesi ba janyňyzyň saglygy. Sag boluň, Taňar ýalkasyn hemmäňize. Udaçi. Allah razy bolsun bariňizden. Samsyk ýoldan ýöremäň. Akylly boluň, akylly bolup hereket ediň. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Arasynda meni ýatlap duruň. Kanallara podpisasiýa ediň, ýutub kanalyma-da giriň, tiktoga-da giriň, laýk basyň, kommentariýa basyň. Garaz, her kim öz tiktogunda Watan hakynda gowy zatlary reklama ediň. Boldy, paka!